Ero kamano jawinjo mara kaka watime pile chino ni endi en mar kawo kata bende injili kalo ka wabiro ka ni chieng' wuok tich eh, kod tich abich eh, juma ka juma makelo ni chenro en an ajwang' junior kod nyasaye ka endi wuod asembo kata brother okech nyasaye kapok wachako ng'wech marwa ka endi to ketwa e lwet nyasaye
awe walam duong' mondo dogni mochweyo nikech ichwiri jatana Wagoni erokamano kaka ma jowinjo winje, erokamano nikech isemiye it mar winjo jatenda. Omiyo nyingi mondo omed nong'o duong' mosiko ma nyaka chieng' e remb Yesu Kristo Jawar.
E kaka watime pile jawinjo mara, gino ni bende lamono endi osegwedho chunyi maber mokalo. Adok mana e ji Nyasaye mondo onyisa ni to en ang'o moikonwa odiochieng'ni endi ma kawuononi. Erokamano.
Mm. Kawuono ne wadwa ni wawuo matin mm. kuom uh, ngima manie ringruok mamiyo ringruok ngima ma en roho. Mm. Eh, nikech dhano yie ok en ang'oma, ok en ringruok. Dhano yie eh. ok en ringruok. Ok en ringruok. Mm. Ringruok ringruok mm. en ranyisi mar dhano ma yie. Ringruok en mana ranyisi mar dhano ma hie. Eh. Nyiso ni dhano ma hie nitie. Nitiere. Dhano ma hie en ng'a? Mineno ma wuoyono.
Mm. Mm. Mane dhano ma hie. Mane dhano ma hie. En ema koweyo ringruogno kikoni ringruok otho. Mm. Eh, lakini ka entiere, mm. kona ng'owa, e ngima. Onyiso ni emomiyo ng'ama onindo ok nyal loso. Mano. Ma oloso kendo mabe ni winjo dwonde noendi mano e dhano machie. Eh. Gi dwond kech kinde mokalo narango buk moro kata narango wach moro. Mm. Mofwenyo ni kare kinde ma Nyasaye ne chweyo dhano, mm. nochweye achweya bang'e okete piny. Mm. Bang'e to okawo much ngima oyweyo kuome. Koro nyiso ni mawuoyo ni endi en much ngima mowuok kuom Nyasaye owuon. Mano.
Mm. mano emomiyo iwinjoga ka jo- joluo wajo tiyo gi wach moro Mm. ni ng'ane ne mowewa E ng'ane ne mowewa. Eh, en- Ng'ama kama kama owewa. owewa Mm. ang'o miwewu Mhm. nyiso ni ng'ato ch- ng'ano hihiye en otimo nade odhi Odhi. to wew riwruok kanyo Mm. koro riwruok ema owe Joluo nong'eyo wach gini. Joluo nong'eyo wach. Ni ng'ane ng'ane owewa. Ng'ane ng'ane owewa. Mm. Sani kata koro Ajwang' Junior mowewa. Nyiso ni ng'ano dhi to weyo ringruok mare. Oweyo ringruok kare.
Mm. Koro ringruok mm-hmm. en ma en mana ranyisi mar ng'ano. Lakini ng'ano hii to koro timore nade? Onge. Onge. Mm. Mano mondo nikech ringruok ne lowo, koro ibiro nwa kik chuk kuonyo ne kamoro midwoke e lowo mondo odhi ochak olokre lowo. Nikech kar chakruok nochwewa kowuok kuom lowo. Eh, nochwe ringruok kolo kuom lowo. Kowuok kuom lowo. Kasto okaw ng'ato oketi e iye. Eh, okaw ngima oketi e iye ma en ma en dhano yie. Mamiye mamiyo ringruok koro teko. Eh. Mm. Mamiyo ringruok teko. Mm. Mano. Medo leronwa en tich mane ma Nyasaye ne mm. yango ne oganda go iki kata kinde mane ochwege telo mokwongo mm. iwacho ni eh, wuod Asembo koro dhi e ringruok chande Ajwang' Junior dhi e ringruok Nitiere tich mane Nyasaye chiwo ne ng'ato ka ng'ato. Mm.
Nyasaye ne dwaro ni mondo dhano kaluwore kod chwech mokwongo. Mm -hmm. Nyasaye ne dwaro ni mondo dhano mondo obedi. Dhano obedi. Nyiso ni mhm.
roho kod ringruok mondo gibed kamoro gi achiel kamoro achiel mm. mano emomiyo nochwecho mm -hmm. to ka ng'at marach obiro to ketho chuny dhano mm. dhano chako donjo ang'owa e richo to kodonjo e richo to otemo ochako loso yore mondo mi odwog godo dhano mondo odog timre nade odog e wang' yo kata odog obed makare Eh, nyiso niya Mhm. dhano ne en ng'a ok ringruok ema nodwaro ni mondo otimre nade Obed Mondo makare. obed makare a nidwaro chuny mamiyo ringruogno ngima chuny madwaro ne yo maber Eh, Mm. en ema nidwaro ni mondo otimre nade obed makare obed makare Mhm.
mondo mi sama obedo makare Kamano. to odog odogi e e kit Nyasaye mhm. eka Nyasaye nochweyo dhano kwa ng'owa kwa kuome owuon kwa kuome owuon mm. kata ka kamoro nini mana nini ariyo kanyo uh, e, chakruok ariyo chakruok ariyo iwinjo ko kanyo ni kapok gichweyo dhano gikone ya eka ne gibedo piny ma mondo mondo gitimre nade gichwe dhano niwe mondo wachwe dhano e kido machal kodwa nyiso nang'o mm-hmm. kido machalo kodgi nitiere mm. iwinjo e kido machalo ko kodwa ka gisechwe dhano ni kido machalo kodgi to gimiye ngima mm. ngima no wuone mane gidhi timore nade mane giwuoyo godo mm. mondo ngima cha mondo odok irgi to nikech nitiere muya ngima marach kata muya marach Yeah. mane roho marach mane iluongo ni mar lucifer cha. Mm, Mano opogore ni Nyasaye Eh. kod okucho. Eh, mano opogore kod nyasaye Kamano. nobiro njawo Mm. moketho Mhm. chuny dhanono Mm. Eh, ka noseketho chuny dhano to nyasaye ne nikod mipango machielo mar mondo odwoke kare Mane momiyo sani pod sani pod inyuolo ji nyiso ni pod ioro ga aora ringruok inyuolo to okete e much ngimano mm. ringruok inyuolo to okete e much ngima mondo mi much ngima mabeyo mondo olos jomamoko much ngima mabeyo olos mm. jomamoko olos jomamoko maricho ka mondo ging'e ang'o kama ne gi aye mm. eh. kama ne gi aye wach nyasaye eh, kama ne gi aye cha ne ni nyasaye kamano eh.
mana kaka
Mana kaka ka wasomo Zekaria, Zekaria apar kod ariyo mhm. eh, wacho Zekaria mhm.
to wacho niya owacho niya mhm. ni eka nyasaye noloso dhano mano kosomo lain mogik toko niya eka nyasaye no eka nyasaye noloso roho mar dhano koa kuome oloso roho mar dhano koa kuome koa kuome eka okawo roho niendi oketo kuom dhano nyiso niya ngima man kuoma en nyasaye owuon en nyasaye owuon nikech mano ne en tich lwete to bende ne en owuon ne en owuon mm. to oket ringruogno mokelo ne ringruok gi man gi ring mochako chamore atimore nade mochako bedo mangima mochako wuoth Kamano. Eh. Koro gigi duto kane sama ne timore kamano, mm -hmm. to ne Nyasaye ne ni kod mipango maber mondo mi muya mane oketo ng'en mane nitiere cha mm -hmm. kik kik gi jo in kik gibed achiel kod ang'owa kod roho mane oseketho cha. Kamano. Eh, chuny mane oseketho cha kik gibed ga achiel. Othego gi. Othego gi mm -hmm. mondo mi jok mowuok mowinje mm -hmm. tiyor bire piny ka gisebire piny to gibedo achiel kod Nyasaye. Nyasaye. Koro in owuon nyiso ni ka an awinjo Nyasaye kendo aluoro Nyasaye, Kamano. awuo luoro ng'ama noora Kamano. kendo ang'eyo maber ni ok an mar piny, to Kamano. koro abiro iri to anyiso ni owadwa Mm. ok in mar pinyni, Mm. in mar kama chielo. Mar polo. Eh, kik wiyi wil.
Mm. ma ringruogni gali kod gige mag piny. ma- ma- ma we- awe yo ka- mi we yo Mm. mano emomiyo ineno ka galruok osedonjo mang'eny ma ji wigi owil ma wigi owil iol gi tich kata mano oro gende gibi gi tich. manuogi nyaka jok mane ose nyisgi mofwenyo Mhm. bende wigi ochako donjo mondo ochako golo donjo migalo mar piny Eh, piny owuondogi Eh, ineno ka ligalo mar piny nosewuondo bishobe pastere jo yani jo oganda mang'eny mm-hmm. e pastere ga mogere osedonje migalo no mm-hmm. mag dogi fanya ne a o kara bedo kod mono mar piny ber moloyo moloyo mm-hmm.
e bedo gik mineno gi wang gik mineno gi kara ber ya moloyo mangiso mawigi uwi kamano gima nene ogi tembele nade gitim gitim e gin kaka ro kaka rope mano biro e ringo kamano e
Erokamano ni jawinjo mara. Pod wameno temo yango ni kaendi ni to ginang'o gini go eki ma bende jago ni ni mano or gi roho maler obiro tim kaendi to bende pasta kata bende jadolo kata ka luonge ni wuod asembo kamaendi bradho kech temo leronwa kamaendi ni bende oganda moko oseweyo yo maber mane orgi mondo gibi gikelo godo weche mabeyo e piny kaendi to wira nikech koro to bende gineno ni gigo eki mag piny oseketogi rang'inyno mowinjore kendo maber ma endi ochuno mondo bende gimi piny duong' moloyo kanyo endi wechego eki mag nyasaye eh, eh. en ang'o mamiyo seche moko e oganda moko wacho ni inyalo wach samoro ni jomoko odak e roho to time ma gitimo to ng'iso ni time mag piny kae to inyalo yudo ka jomoko goyo mbaka e diere kawacho ni o oh, jago ni rito wuotha wuotha lakini wach ma Nyasaye to onge kuome. Ang'o miyo jopiny nyalo jaji kamano? Gima omiyo iwacho kamano mm. en wan kod ropiegi ariyo. Ariyo. Mm. Eh, inyalo wuotho e roho e roho mochido. Mm. Ng'ato nyalo wuotho e roho to e roho maler. Kamano. Iwinjo.
Mm.
Koro mano wuotho ariyo mopo mopogore. Koro nyiso ni sama ng'ato wuotho e roho to wuotho e roho maler, mm-hmm. nyiso ni ah ung'eyo kama notimore nade kama noaye mm. nyiso ni pachi ok nyal maki parone ok nyal maki kod piny mm-hmm. moduoko ne ni kara piny ber moloyo kama noaye mm. ing'e nitiere wich wil moro kama tut ahinya mm. matut ahinya ni ji fwenyo ni ji koso ng'eyo ne a mm-hmm. ne giyaga polo ne giyaga i nyasaye iwinjo mm. nyiso ni sama ne ng'ato ka ng'ato ne niga e, e nyasaye to nyiso ni ne gin ga e polo ne gin e polo ne gin kar dak mar nyasaye manyalo gik moko duto e gin kaka rope mm. to ka wicho piny odioro jaroja piny kane en to wicho wil kabisa ma ng'ato ok par gimokwongo neno mm-hmm. odonjo ne to gimokwongo neno ne okwongo neno ang'owa gi piny gige mag piny e gige mag piny mamiyo oweyo yo eh mm. minwo ka richo chako donjo kuome mm-hmm. iwinjo gombo donjo kuome mana kaka dongo nokwongo donjo ng'awa kuom ang'owa kuom eve kuom eve gadam eh mm. kuom eve mm. eve mane okwongo donjo kuome nikech eh, sama nokwongo sama ne thuolo chako wuoyo mm-hmm. ndiko kone ya ni riv noneno ka Olemo ne ber kod chiemo. Olemo ne ber kod chiemo. Eh. Oneno gombo moketo e weche mag eh. chiemo. Eh. Mm. Ni noneno ni ber kod chiemo. Mm. Ma en wuon nobedo kod gima iluongo ni a gombo. Gombo. Gombo. Gombo. Mm. Koro giso ni a mm. mane gima nokelo shida. Koro gine manochakore kod dhano. ka wiwi ni en roho mar Nyasaye. To gin tije mage ma bende sama Nyasaye ne ooro dhano mondo obi otim e ringruok? Ang'o ma ka ng'ato timo to iwacho ni ng'ani endi samoro timo tijego eki mane oore wuon gi wuoro mare mondo obi otim e ringruok? Mana kaka ne wa- nachako lero mokwongo Mhm. ni dhano sama obiro sama okele to Nyasaye ne nikod mipango mar mondo mi oket dhano Mhm. oket rohone mondo owuoth kod ringruok Kod ringruok kaachiel. e kaachiel Mm, mane en kod mipango mar ngima miyogi ngima mochwere Kamano. ka gin ji ariyo kamano Kamano. to sama ne gibiro to chuny marach odonjo Mm, duol cha oketho ang'owa chunje ka ochako lerna gi ber mar piny mm, iwinjo mhm. momiyo dhano lak gimiluongo dhano okoso gimiluongo niya loch Mm. loch ewi gige piny Ikoso loch. Eh. Mm. jachien nong' odhiyo oyero ni gi ber mar gige piny Mhm. ma gineno kaka gigo beyo kaka gigo nigi duong' molo- Kamano. moloyo Mm. to nyasaye noloso dhano Mhm. sama noloso dhano mane roneno Mhm. rone mane en bende nyasayeno Mhm. ne ni gilocho e wi gigi kamano maonge gima ne duong' mane loyo ang'owa dhano noyie dhano nowuon Mm. to tinde gigi nongo ka duong' moloyo ang'owa dhano moloyo dhano Mm. nikech ang'owa jachien jachien jachien mane obiro mane otimore nade moelo tie wechegi duto te Eh. motang'o ne jo- pinje mabeyo Mabeyo. otang'o ne gik mabeyo Otang'o ne gik mabeyo. Ma- maendi chuna mondo achak apenje e penjo moro kaendi Mm. kata yesu wuon kane odak e piny ka chieng' moseneno kae motere wi got motang'o ne piny maber hmm. nikech ne en wuod Nyasaye mong'ise ni kinyalo lama to anyalo miyi pinje giki mondo obed magi. Hmm. Wan to wan dhano notang'nwa gigi to wayiego to Yesu ni Nyasaye otang'ne gigi eki to tamore. Bi ng'i ni Yesu be ne en roho kaka in. Eh. Ne en roho kaka in. Ne en roho kaka an. Eh, to ok nobiro mana mondo otim dwache. Hmm. Nobiro mondo mar mondo otim dwach wuo wuon-gi. Ma wiye ok owil godo. Kamano. Iwinjo? Wiye ok owil godo. Mano emomiyo ineno ka jachien otemo yore duto to ok oloye. Otemo mondo oteme Eh, to ne ok oyudo thuolo mar loye eh, ok olong thuolo mar loye. nikech nong'eyo gima nokele Nong'eyo gima nokele. kendo nong'eyo ni oa ka wuoro nikech wuoro en roho to en be en roho Mano. koro mag piny ne ok nyal yweye moa Mm. erokamano ahinya jatich nyasaye mana kaka imedo winjo nu endi pod wagoyo mbaka ka endi kotenore gi weche gieki mag ngima mar ra- eh, mar roho mar dhano ma bende wayudo ni nitiere tije moko mano orwa e ringruok mondo wabi watim kendo bende jomoko oseweyo mago eki giketo gombogi mang'eny e, e gigo eki mag piny nyindi mineno kod wang' ma bende wase e, e, kwano ni kachien e, kanye jatich nyasaye mm. nitiere oganda moko ma samoro kata wapimnegi wachni to ok ginyal winjo ging'e ne dhano en dhano kosetho to osetho mm. okia ni roho nitie modak ei dhano to kendo dhano nitie dhano gun ma dhado dong e piny ka to nitiere moro ma dhi e polo kiyie ler ne gi e jogo iko samoro pok obedo gi ng'eyo ni nitiere roho nikech eh, roho nitie anta asewinjo ni roho nitie to mm. nitiere ng'at moro ka moro mm. mong'eyo ni dhano en ajwang' junia kamacha cha en en kamacha kotho to timo mawa mm. otho Jakobo nini Ayubu wacho wach moro ka endi mhm. ni ringruok nolal nono mhm. kendo dhano nodogi e lowo. Ringruok nolal nono kendo dhano nodogi e lowo. Mm. Mhm. Ringruok nolal nono mm. nyiso niya ringruokno en achiel kuom dhano nodogi e lowo kamano. Kamano. nikech kanye kama notimore nade Mano kama aye.
noaye Mm. ne wawuoyo kuom wach jal moro ma notimore nade ma noa kuom nyasaye Mm. miluongo ni roho Mhm. ma miyo ringruogni bedo mangima Mabedo mangima. bedo mangima Mm. mano emomiyo adwaro nasome ecclesiastes ka Mhm. mondo wawinjie Buk ma jayalo. Eh, Mm. mondo wawinjie gima owacho Mhm. adwa somo adek prariyo kod achiel owacho pra- o- kachako gi prariyo owacho niya Mhm. ni ni to gik to gik moko duto nodhi kamoro adi kamoro achiel kendo mar mar buru nodogi e buru mar buru nodogi e buru eh kendo buru nodogi e buru kendo ni mar buru nodogi e buru eh to buru kendo be nodogi e buru eh nyiso ni lowo nodogo kuom lowo kamano to mag lowo be dok mana kuom lowo kuom lowo mm.
ringruogni en mar lowo mm. nikech nochwe kod lowo en nyaka dok mana ng'owa mar kuom lowo mm. nikech kanya mana timore na kanya mana wa kanya mana wa eh koro en to mano gima ochune ne nyaka ti timre ne erokamano kapok watieko nikech aneno ka bende saa mayo wang'wa kaendi eh. agombo ni mondo bende wuog jago eke pok oyango wach nyasaye kendo bende pok ong'eyo roho mar nyasaye mm. ni gino ka ngimagi mar roho bende gigoye kit ngimagi mondo giyangi wechego ki mag roho modak kuomgi. Eh, we asom parado wacho wacho niya. Mm -hmm. Ni to dongu ng'eyo mm -hmm. ni roho roho mar dhano mm -hmm. nodhi malo. Ni bende wang'eyo ni roho mar dhano nodhi malo. Mano ka riwruok wuon lone osedok e ang'o? Osedok e lowo.
Osedok e lowo. Kamano. Eh. Lamno ka watieko. Erokamano nikech intiere jatelo. Mm. Wawinjo maber ni lowo noduogi lowo. Kendo roho to nodhi mana kuom jal mane ochweye. Jehova maduong' erokamano nikech jawinjo mosewinjo. Wachno Jehova mondo odonj e paro ni mondo ong'e niya dwach i nyaka otim kendo olokre kendo wuoth e yoreni maler. Amiyi duong' mochweyo. Ere Yesu maduong' ma jawar. Erokamano.
Amen. Watudre kendo wigno ni manyien mondo wayagni mathoth mwaiko ni koda bradho ke chechno ni ni mar injili kalo kamoro amora mar nitie Nyas- nyasache ng'wono omed umoyi kendo bende omi ngima kuom keto tipo ni endi mondo ine puonj makare